Mae'r awydd ymysg dynion i ddangos a phrofi eu cryfder mor hen â dynoliaeth ei hun. Dros y blynyddoedd mae'r heriau wedi esblygu yn naturiol, ond yn ei hanfod mae'r gamp yn un gyntefig. Dyn yn erbyn gwrthrych. A mae fe llawn mor gyfeilgar nawr a mae e 'di bod eriod. Penllanw misodd o waith caled, o boen, chwys a dagre yw'r gystadleuaeth hon, sydd 'di cael ei chynnal ar ei newydd wedd bob blwyddyn er 2020. Yn 2020, ti ma yn cwpl o pobl yn yndod i edrych ar y, ar y cystadleuaeth hefyd. Ti ma bwyty deg, dynion, nawr ma ugen y blwyddyn hyn, a ti ma, ma na'n rili, rili dda i'r chwaraeon. Wel, her gynta'r dwrnod yw'r medli yma, lle bydd disgwyl gynta i gyd i'r cystadleuwyr. gario'r boncoffion yma sy'n pwyso rhyw 300 cilogram i'r llinell yma. Pigo'r garreg yma lan sy'n pwyso 120 cilogram, cario honna i'r llinell bella yma, cyn fflipio'r teiar yma sy'n pwyso 200 cilogram. bedair gwaith. Helo, Hywel, beth ti'n meddwl o'r uh, gysylltiad gyntaf yna? Uh, Bydd reit, ffantastig i gwir gwir. Uh, Tymoch y cymeriad ar y dechrau yn rhoi'r llinell yn ei fod roi tymoch dros to, ond nid yw beth. Gwyd na beth yw pwynt yw, mae'r crowd gyda rhywbeth i edrych yno. Gwybod, mae, mae popeth yn edrych yn drwm, ni'n cario ceir,

Dwi'n falch iawn o dy sgôr. Yndw, dwi'n andros o falch.
Ar ôl jyst deseirio neithiwr bod o'n mynd i wneud o, ynde, so o'n i bach yn yy shocked ond yy dwi'n meddwl bod o'n mynd andros o dda. Gan bo' ti 'di gadel e bach yn funud ola eleni, odi heddi 'di rhoi'r hyder i ti falle mynd bant, ymarfer yn gletach a dod nôl blwyddyn nesa i fod yn fwy hyde- fwy gystadleuol? Ie, na- na'i treinio'n galed ŵan, a dod nôl blwyddyn nesa a ga'l y top spot dwi'n meddwl. Wel, dwi'n mynd i trio de.
Ni yn gyrraedd phen busnes y gystadleuaeth nawr a mae'n dim iawn ar y top rhwng y ddau unigolyn yma. Ben Brynning o'r Bala ac o Garffili, Gavin Bilton.
Like I walk away the champion today, it mean a lot. So fingers crossed. The amount of time I put in the gym and away from the wife, she works in the hospital um, it would mean the world.
A ni a, yma yn cefnogi rhywun arbennig heddi? Ynddo, dwi yn uh, cefnogi nghariad i y Ben Badger, ia. Mae bach yn nyrfys dros ddo, achos mae Gavin a fo yn eitha head to head ar un o bryd, so dwi bach yn nyrfys yn uh, watcher o dde, ond uh, mae'n mynd yn ei da.
O'r holl gystadlaethau strongman, hon mae'n siŵr yw'r fwyaf eiconig. y cerrig atlas, lle mae disgwyl i'r cystadleuwyr codi'r cerrig yma sy'n cynyddu'n raddol mewn pwysau i ben y casgenni uchel yma. Ac yn dilyn yr her olaf honno, mi lwyddodd Ben i amddiffyn ei deitl fel y Cymro cryfa. Uh, ben, Wales' strongest man for the second year running. How does it feel? Amazing.
Absolutely amazing.